Былыргы былдьаһыктаах дьылым быралыйар быраман мындаатыгар урукку охсуһуулаах дьылым уларыйар улаҕаа өттүгэр ааспыт алдьархайдаах дьылым аҥаарыйар анараа өттүгэр дьулусханнаах таһаатыгар аҕыс кырыылаах үөс алтаннаах тулахытыйбат тулааһыннаах Айгыр силик бэйэлээх аҥнан бохтон айыллан, талахтаах чабычах чапчаанын курдук таҥнары дараадыйан, тупсарынан тупсан, көҕөрөн-наҕаран үөскээбитэ эбитэ үһү. Ноо! Бу дойду чэҥ сибэрэтин, дьүһүн бодо одуулаан, эргим-ургум көрдөххө, буор хайа модьоолоох, таас хайа даҕаамырдаах, сытар хайа сыҥаһалаах, турар хайа тунаһалаах, Долгуйар муора дьайыҥнаах, Эмсиллэр Элиэнэ эҥэрдээх, Удулуйар муоралаах, Түгэҕиттэн ыллар байҕаллаах, Тэҥнээх Үөдэн түгэхтээх, Көрүлүүн муус ортолоох, Күлэн буор үрүттээх, Буолан биэрдэ. Иитэ саҕата биллибэт, Уҥуу түөһүн курдук, Тэтэркэй иминэн, Илин өттүттэн, Дьулус биир кэмҥэ, Үүнэр күн үөскүүр саҕаланна. Ноо! Чолбон сулус тэһэ көрдө, тыынар салгынынан, аҕыс иилээх-саҕалаах атааннаах мөҥүөннээх, уолан хаалар ойбонноох, охтон баранар мастаах, өтүгэн хаан үөскүү илигинэ, сах хаан сахсылла илигинэ, иччилээх илбистээх тыл илбиһирэ илигинэ, туруу-бараан орто дойду, айыллан-таҥыллан үөскээн, сол курдук омуннаах олоҥхолоох олоххо, Туох буолбатаҕа баарай, омуннаах да буоллар дьэлгийбит кулгаах түһэйэн ылар. Ноо! Олорор сирдэригэр өрө көттүлэр, тоҥ мутукка батары түстүлэр. Алытай Халахай, өҥүрэх аттыы симиллиннэ, хоһун өттөөн дойда, аллараа дойду аймалҕана буолла. Кимин-тугун быһаарбакка, ыҥырыыта суох ыалдьытыы, кинилэр даа буоллар соччолооботулар. Кэлтэгэй ыйдара кэлтэччи таттарда, балаархай күннэ бүлтэччи көрдө. Сабыччы түһэр халтаһата халыччы барда. Дьылҕа тойоҥҥо көрдөһүү ыыттылар аймаҕын хотуҥҥа илдьит тиэртилэр, субу курдук тэһэн уурааҕын уурдулар. Ноо!

Үөтэҕиим үөтэйэҕин орто дойду олоҕор дэһэр өйүн-төйүн булбакка муоһун туйаҕын буккуйа сүүһүн анньынан сүргүччү көрбүт атыыр оҕуһу тоҕус муус дьоло уолаттарынан аҕыс халдьаҥныыр кыргыттарынан орто дойду олоҕун тимир күлүүһүнэн хачыгыраппыттара ноо Туруу, былдьаһананы төннүө диэбиттии бүрүнэ тардынан кэбистилэр. Айаатыыр куоластаах атыыр оҕус соһуйуон билбэтэ, дьоллонуон билбэтэ, муҥунан көрдө. Мунна тэннэ, аар буолбут төбөтүн үнтү буккуйда. Алааран хаалан, уулааҕынан хаардааҕынан аһыннара көрдө, муннун уута субурус гынна, тоҥон токуччу таттарда, ибигирии сытта. «Ноо!» Халыҥ хаарга сыҥаахтара ыксыбата, тиистэрэ тиксибэтэ, агдагата бачыгырас, маайдаах баһа сыллайан сытта. Ыыстаах ыырыгар хара мастаах, чугур таастаах сиригэр туохха түбэспиттэрин дьэ туһулаата. Үрүҥ маҥа халлааны одуулаан оруһуу сытта, айаатаан ааттаһа сытта, хотугу түүҥҥү суустар угуйа дьиримнээтилэр. Ноо! Одун халлаан оҥоруута баар эбит, чыҥыс халлаан ыйааҕа баар эбит, дьылҕа тойон ыйыыта, кэмэ кэрдиитэ суох эбит. Үөрэтэн толкуйдаан көрдөххө, кутул куйаар олохтоохторугар онно туолан мөккүөр-үөскүүр, ыйыы-кэрдии оҥоһуллар, үөһээ-аллараа өҥөй төлөөһүн, хаптаҕастарынан арахсааһын, үөрэтэ дьүүллүү көрөөһүн, сөпсүспэккэ, уот курунан курбуулааһын, этиҥинэн дапсыырдааһын, Бу барыта үөрэх, бу барыта сэрэтии, солбуллубат ыйытынньык, айылҕаны сэлмэктиири үөрэ төрүт көрбөттөр, дьүл ыйытык оҥоһуллар. Но. Дьэ доҕоттор, оҥ холбоомбон омуннаах буолут, кэпсээн буомбон даҕааннаах буолут, тыл буомбон чалымнаах буолут, оттоҥноох элбэх омоҕон көрбөт санаата тиийбэт аналга элбэх толкуйа

Аймалҕан буолбутум, Дьөһөгөй Айыы соһуйан күндүү турбата. Ноо! Үөһээ дойду иэйикситтэрин ыллыктаах эдьиийдэри бытырымаары гыммытын өҥөйөн туран үрдүкү тойон истэргэ сананнамыста түһээт субу курдук тылламмыттар дьээ боо дьээ боо кииҥҥэ эргийэр көмүс ньээкэ уйатын Тобута хайыта куорҕаллаан, тобугунан онньоомохтоон, атаҕынан дьигирийэн, муоһу туйаҕы сытыылаан, дьөлүтэ-хайыта анньылаан, буойар-такайар тылларбытын бардылаабат, долоҕуйар оҕустарбат буоллаа-буоллаа, ноо! Дьылҕатын быһааран Уот Кудулубайга ортотугар тура үүммүт хайаҕа күүһүн-күдэҕин таһаардын-таһаардын, үрдүк сололоох дьүүлүн-дьүһүнүн төҥкөһөҥнөр истибиттэрэ маннык буолар, Дьылҕа Тойон көмүс сыыппаралаах ыйанньыгын арыйтаран субу курдук уураах олохтонор. Дьээһэ-бооһо, дьээһэ-бооһо, лоҥкунаатар-лоҥкунаатар саҥалаах, сытыы муостаах, даллаҕар кулгаах, хара дьүһүннээх, сүүһүгэр туһахталаах, бээҕэй атахтаах, атыыр оҕус күн олохтоохторун аймаан, алҕаһы оҥоһуннун, табыллыбаты таһаардын. Орто дойду олохтоохторо биитэр аллараа дойду ааттаахтара Хаба тардан ыллахтарына атарарга уолдьаста дьүүл-дьүһүн оннук. Ноо. Ытык доҕотунан тос гына оҕустаҕалыт сыр гынна, алдьархайдаах уурааҕа түбэспитэ суох буолан, кулгааҕын таһынан ыытта, ол да буоллар сии буолуохтааҕар көрдөһө турда, Муу, муу, муунун мөҥүрээтэ үрдүкү дьүүл тойонум, күн аҕа баһылыгым уокка уматыма, балаҕайга быраҕыма, аһын да толуйуом, көннөрүлүөм, Муу-муу, ноо. Биир да өйдөммүтэ уот сулустуу субуруйан эрэр эбит, көрөр хараҕы күктэйбэтэ лаар кулгааҕар симиллиннэ, уһун кутуруга эриллиннэ, балаҕан атаҕаах чаччы барда, төһө уһуннук айаннаабыта биллибэт, төбөтүн оройунан кытаанах сири оруулаабытынан орту дойдуну аһара түстэ, чөлө түстэ, уол оҕо тоҥоһуута оннук буоллаҕа. Ноо! Уҥан-таҥалан турбата хааннаах хараҕынан күтэлэччи көрдө, бээҕэ атаҕын хомунататта, уһуктаах муоһун утары тутта, модьороттообутун ньиргийэ көттө, хаппыт мастарын түөрэ сүргэйдэ, мөҕүрээн иһэн «мээх» диэн мээҕэрээтэ, үөдэн туган олохтоохторо ходьох гына түстүлэр, ыйыстан иһэн баҕараларыгар харах сыыһан хантас гына аһарыннылар: «Ноо!»

Тохтуу олорон унаа-тунаа боруобалаах ас хардаҕастаах аралы чэргин халлаан алгыстаах тыллаахтара, арчайыт идэлээхтэрэ, кылбаан аан кыталык кыл буоланнар, намылаһан түһэннэр, сэттэн амаҕы даҕаннар, алгыстаан үҥкүүлээн, ыллаан-туойан араҥас илгээн толордомнооннор, алгыс баһын сыаллаабыттар саха сүөһүтүн араҥаччылаан, арыы түһүлгэтин төрүттээн, орто дойду олоҕун оҥостубуттар, чуолкайдыыбар кылааһыннаабыттара эбитэ үһү.

Туох ыйааҕынан үүрүллүбүппүн төттөрү ылын даа, талаһарым сүрдэннэ, көмөлөһөн ааттаһабын, хараҕын уута, дьүктэй уутунуу субурус гынна, тарыҥ буолан саккыраата, сытан сэниэтэ эһиинэ күҥэ хараҥаран эрдэҕинэ хантан эрэ кынат тыаһа сыр-сыр иһилиннэ, дэгиэ тыҥырах, боруллуо көтөр, кытаахтаах ылан тоҥуу хаарга кыыраппыта, тас иэҥинэн тиийэн таралыс гынна. Араа диэки иннэ-иннэ сырылыы, таас хайаллара тэллэҕэр тиийэн оройун хаарга батары түстэ, ороҕостон туран кэллэ, ону көрөөт боруллуо көтөр сохсоллон олорон тумсун туора сотунна, үрдүнэн даллах-даллах гынаат, сүтэн хаалла. Сэрэйдьэ сүрэҕинээн, иннитин аҕата Дьөһөгөй Айыы араҥаччылаан барбытын, өлүө да түбэһэн баран, уҥуох-иҥиэх арахса илигинэ көхсүйэн күөлэһийдэ, кэннинээн даҕайда: «Ноо!» Барар сирэ баҕана үүтэ, кэлэр сирэ кэлии үүтэ буолла, аһыннараары айатаары гыммыта, саҥата иһин түгэҕиттэн кыайан тахсыбыта. Хаарынан бүрүллүбүт абына-табына мыстаах хахха сиргэ сибэлиннэ, көрбөтөҕүн көрдө, истибэтэҕин иһиттэ, сөрү диэн сөхтө. Бэлиэ диэн бүккэһиннэ, сүүһүн куйахата үмүрүтэ тарта, тараата истиэриллэ сыста, быстыа дуо, өйдүө дуо, халыҥ хаары хаайда, тэбийдэ. «Ноо!» Үүнэн турар оту утуура тардан дьуккус гынна, куолайын устун кураанах куртаҕын удааран кэбистэ, син мээнэ хаары хачыгыратта, түөрүллэн сытынан кэбистэ, ол сытан түүл түһээн түөлгэтийдэ. Бүтүҥҥү көбүс сабыылаах сып-сырдыкка сытар эбит, арай көмүс куоластаах аас сырыылыыр ыҥырҕан уһуктан Кэлбитэ, кыыс-дьахтар кыыһыран туран, чыпчахай талаҕынан сэрэйгэ-харахха быһыта биэртэлиирин курдук сытыы тыыл үҥкүүлээн хаары иннигэр өрө ытыйа турар эбит Кыыра халлаан иирбиттии таас аартыктара кырыыланан, таҥнары эргийэргэ дылылар, өндөл маҥан халлаан, үрдүк өһүөлэрэ, түҥнэри холуруктанан эрэллэр эбит Муу, бутугуй, туохха түбэстиҥ? диэн толкуйдаан эрдэҕинэ, хантан кэлбитэ биллибэккэ, алдьаҕар тиистээх сыраанын-саккыраан субу үрдүгэр түһэн эрэр эбит. Эрдэнэн бокуой биэрбэккэ, тыын-тыыҥҥа хаарбас, атыыр оһоҕун хаанын киллэрэн, сытыы муоһун туоһуйан, сыыһа-халты харбатан, адьай аһыылааҕы анньыга туруоран тииккэ өрө быһан таһааран иилэ бырахпыта, сымса көтөн ньах гына түстэ. Эргиллэ биэрээт, кэлим-буутун хадьырыйда, эдэр алдьанар быаҕа иҥсэ обот саллан бастаата, икки атаҕын аттыы өрө тэптэ, эһиллэн иһэр адьарайы быһын хампы тэптэ, сытыы мууһунаан орулаабытынан өтөрү-батары түһэн, тыынын таһаарбыта, хара хаантаах халыйан хаалла, бүтэһик тыынын ылан, сыккырыыр тыына быһынна, уу диэн хаалла. Саалыр дьаал былыттар хардары-таары халырыйсан, халҕаһалыы анньан тахсан иһэн, сырдаан ымах гыннылар. Ноо! Сүүһүгэр туһахталаах атыыр оҕуос ким баарый? диэбиттии лоҥкуначчы айаатаата. толкуйдаабыттыы тутунна, үөрэтэр буолаллара, улуу дойду суоллаах буолар диэн, хара тыа ыллыктаах буолар диэн, таас хайа дабааннаах буолар диэн, дириҥ далай кытыллаах буолар диэн, үрдүк мэҥэ халлаан сүбэлээтэр диэбиттии, түөрт баҕаналыы, чирэччи тэбинэн туран, ис-иһиттэн иҥсирийэн, мөҕүрээн ылаттаата, икки иэдэһинэ хараҕын уута чыллыргыччы таммалаата Уот күкүрүйдээн удаҕааным сохолоруктуу олорор уот ураанньык булгунньаҕа диэн сити-саҕа ситимэ суох сик-силбик сирэйдээх, сап-саҕа тардыллыга суох, салыһын илбис ньуурдаах охсуолана олорор оһоллоох оройдоох мөхсө олорор мөҥүк төбөлөөх, икки киһи батар баппат иирэр илбис иэннээх, түспүт төннүбэтэх, барбыт эргийбэтэх кырыыска этиллибит, кырамаҥҥа турбут Улуу дойду уоттаах уһуга диэн оол буолуохтаах, оннор дьэтэлии охсуҥ диэн үрүҥ көмүс үөрэҕэстээх үс дьөһөлдьүттэригэр этэн тыынан, эҥсилитэн кэбистэҕэ. Толору-боллору үктэтэлээн тиит мастаах киэҥ сиргэ тахсан кэллэ, лаҥханы хото кэстэ, сэппэрээҕи сэлэлээтэ, көппөх муох дьахталҕалаах куобах хабдьы аргыстанан, Тайах таба сырыытын, тохтообокко батыста, чыҥыра-чыҥыра чүөмпэлээх, маардарынан дьүрүс биир тэҥник дьүккүйэн истэ. Адьырҕайдаах аппалары амырыын тымныыны аһаран, айыыһыттыын аргыстаһан, иэйиэхситтиин эҥэрдэһэн, күн сыралҕаныгар тиийдэ, иэнэ ирдэ-таһаата тубуста: «Ноо!» Муммут кустуу алаарда, сир-дойду алааҥхардаах, хоҥкуһа үүммүт тииттэрдээх, тоҕурооһун мустубут, лоһуор көмүс туорахтаах, тылуу тиит мас тулааһыннаах, хараҥа көмүс ыарҕатыла хойуурдаах, тардыы көмүс табахтаах, иэҕии көмүс иирэлээх, сиибиктэ күө хот сирэйдии үүнэн ситэр эбит. Үс салаалаах үгэр үкүө хот, өрө үүнэн үтэр эбит. Кэтэх тыаларын аайы кэҕэ кыыл кэрээбэккэ кэпсиир эбит. Куртуйах куллугураабы, туртас бээбээрби, сөрүү диэн сөхтө, бэйии диэн бэккиһээтэ Иэнэй дэ муус чопчута уллан чуллурҕаччы таммалаата, тамга куурда хатта, үрэх чай мууһун кэһэн сүүрүктээх ууга умса түстэ. Дьик гынан кэннинэн тэйдэ, муодарҕайан быатыгар букатын атын күтүр олорор эбит далайга. Һыы диэтэҕинэ үтүктэр, чугаһаатаҕына чугаһыыр, муосурайга саайыахха чох гыннарыта тирит да, моһуоктанна бэйэтин, дьэ биллэ, быһыы-таһаа чочуланайа, атыыр оҕус ньаччыгар сүүстээх, даллаҕар кулгаахтаах, халыҥ сааллаах, күүстээх мучу атахтаах, атаҕар баккайылыыр, тэйгэнниир тэһэҥкэлээх, сүүһүгэр туохталаах, атыыр оҕус тыыллан-хабыллан турда Астына көрүҥнэ, суламнаа сытынан кэбистэ, кэбинэн кудурҕатан барда. Дьэ дьүүлээн көрө түспүтэ үрдүк мэҕэ халлаантан үрүҥ аар тойон дуорааҥҥа охсон дорҕооҥҥо, күөх хонуога таалала, сүөһү үөрүн баһыла, сүөһү төрдө буол, аҕа баһылык буол, эн атыыр оҕус, оҥоһуун оннук Түҥнээх ыттардаах, илбистээх маастаах, иччиллээх буордаах, ымыйбытынан сырдыыр, ыраас сырдык халлааннаах, күлбүтүнэн көрсөр, күндү көмүс күннэр, наар күөх урсуннаах, уһун киэн уорҕалаах, кэһээни сөрүүн сүөгэй сылгыннаах, түптэ дыргыл сыттаах сиргэ муннуктан сиэтилээн кэлбитий халыҥ сис хайала быыстарын ааһан тахсан кэллэ уон кутуу бугунуу буору кутунна орулуу-орулуу хамта-симтэ «Муу, бээ, бээ, мин барбын, мин кэллим, үһээ аллараа бүтүллэҥинээн тэҥнэккэ тэҥнэтинээн бугуһуйа-бугуһуйа сүүрэн бөскөрүннээтэ, биллиэллэрин биллэттэ, чукураччы халлытта тоҥон толлон турбаннар туллуруунан биллибит тыы талыы мааны тарбахха баттанар саха сүөһүтэ атыыр оҕус сэттэ бириэстэлээх сиртэн айатыырын иһиллээн түптэ унаара сытын ыллахтара тойоноро көстүбүтүн көрөн халыҥ тыаттан Ноо-хоо Олохтоохтук толкуйдаан бурҕаат буруо булкуйда, ыраах көстөр унаар буруоҕа сайдыыр кумаар саҥатыттан тэскилэхтээн тиийдилэр, туруоскалаах оҕонньор үөрүүтүттэн оҕолуу өрө көтөн таҕыста. «Кэлиҥ, кэлиҥ, күүттүбүт даҕаны, баччар ханна сырыттын атыыр оҕус, эмээхсин бу дьолу саха атыыр оҕуһа» Бэбирийэн күөйэ сүүрдээт, Даалаанын аһын, аһын, иһит-хомуос ыллаҥыт, ыллатын, ыллатын. Чыҥыс хаан ыйааҕынан, Одун хаан оҥоһуутунан, дьылҕа дьылҕанан, кэтит сааланан, модьу атахтанан, кылгас һытыы муостанан халыҥ хаалынан, Хаайын буолла, хара сүүрүгэр туохталаах олохтоохтук олохсуйда, үөскээбит аналын толоро тыйыс тымныы дойдуга Өҥкүрүс күөлэһис гынаҕа олоҥхо олоҕор олорсон, һэркэн һээйини кэпсээннээх көрбүт харах бэгэргэтэр, истибит кулгах тиэрдээччи ону кэбит кырдьыктаах, хара эбир дьүһүннээх саха сүһүүтэ инникилээх үүтүн-ыһыытын амсайбытым, халбанан эрэ хаалбытым, ноо дэһин ыксээтим Олохтоохтук олорон унаар-тунаар буруолаах, аҕыс хартыгастаах, арылы чэргээн халлаан, алгыстаах тыллаахтара, арчыһыт идэлээхтэрэ, тылбаа маҥан кытылы кыыл буоланнар намылыран түһэннэр, сэттэн ылаан удаҕаннар, алгыстаан үҥкүүлээн, ыллаан-туойан, араҥас илгэнэ толору томнооннор, алгыс баһын сыалаабыттар, саха сүөһүтүн араҥаччылаан, арыы түһүлгэтин төрүттээн, орто дойду олоҕун оҥорсубуттар,